Salamaleýkum.
Elbetde ýadymda. Haçanda dört müň agza bolsak, kanalymyzyň obşi peýdasyny görkezeris diýip söz beripdik we YouTube kanalyndan nädip pul gazanmaly hakynda wideo düşüreris diýip söz berdik. Deý nädip sazlar etmeli YouTube kanaly? Nädip YouTube kanaly döretmelidigi hakynda duýdurarys diýip aýdypdyk. Bir tollar, eý, bir hepde bir ýüz otuz bir dollar gazanmanam öwretjekmi? Elbetde, hemmesi şu gün eger wideomyzda nädip YouTube kanalyny ýöretmeli,

Ee, ilki bilen etmeli zadyňyz kanaly at dakmaly we kanaly haýsy temada ýöretjek bolsaňyz şony pikirleniň. Meselem aýdaly, kanalyňyzy aýdym we saz hakynda açmak isleýän bolsaňyz, kanalyňyzyň adyny aýdym we saza meňzeş bir zat oýlap tapyň. Meselem, ot size bir kanal görkezeli mukam Ýa-da Media.ru. Şoň ýaly özüňize aýdym-saza ýakyn sazlar mukamy ýa-da owazlar sazlaşygy indi bolsa nädip YouTube kanal açmalydygyny size görkezýäs. Birinji bilen sazdat akkaunt özümiz üçin diýeli. I ad familiýa ýazmaly ştaýa. Meselem Medeniýet tmdy ile. Ilem gelin türkmen medeniýet edeli. Türkmen medeniýet account ýazýas bu taýa. Türkmen Medeniýet 21 web parol 5 tane özümüzçe bir parol oýlap tapýarys. Indi bolsa telefon nomeriňizi öňünden ýazmagyňyzy maslahat berýäris. Eger-de kanalyňyzy soňlukça ýöretmekçi bolsaňyz, Elbetde telefon nomeriňizi görkezip geçiň. Indiki etmeli zadymyz elbetde doglan günümüz, aýymyz we ýylymyzy görkezmeli. I jynsymyz. Ýagny pol diýilýä orsça. I dali. Öştaýda hemme praýlolar bilen özüňiz okap çykarsyňyz düzgünlerini. Menem öz stop berjekde özüm bir hatar okap çykjak. Ve kabul edýäs. Ine de bolsa täze Türkmen medeniýet diýen kanalyny açdyk. İçine girýäs. Menýudan Sazat kanal. Indi bolsa kanal sazda edýäs. Kanalyň ady birinji oç bilen ýazýas. Meselem bizde ýaňky türkmen medeniýet diýen ady goýýas we sazda kanal. Siz kanalyň üýtgedip bilersiňiz suratyny, adyny Islän mahalyňyz üýtgetmäge mümkinçiligiňiz bardyr. Indi bolsa kanala özüňizçe at we kanalyň mazmunyny ýazyp bilersiňiz. Meselem, diýeli, mazmun diýen ýerine Salam agzalar. Sizi kanalymyzda

we kanalyňyzyň baneri ýokarsynda çykyp durýan surady we aşagyndaky logosy. Biz size logo nädip sazdawaýda etmeli, nädip kanalyňyza emblema döretmeli we nädip surat goýmaly, ony aýratyn bir temada duýrup geçeris. Eger siz üçin gyzykly bolýan bolsa, sazdawaýda edip bilmeýän bolsaňyz, biz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz. Özümiz size Kanalyňyza täzelenen emblema, logo, döredip bereris. Ýa-da size täze wideo çykararys nädip sazda gaýda etmelisini. Indi bolsa birinji özümiziň kanalymyza geçeli. Indi bu biziň Studio Aşgabat kanalymyz. Şu taýda ýazyk dur, görşüňiz ýaly. Biziň Studio Aşgabat kanalymyzda Umuman bir günde 13 müň prosmotr bolupdyr. Ýagny 13 müň görkeziji diýilýär. Bu taýda 12 müň we şuňa meňzeş. Soňky 48 saatyň içinde 26 müň görkeziji bolupdyr kanalymyzda. We bu taýda kanalyň obşi umumy mazmuny çykan wideolaryň sanlary görkezilýär. Häzir biz size kanalymyzyň Soňky ýedi günlük peýdasyny görkezelim. Bu kanalymyzyň ýedi günlük peýdasy görüp durşuňyz ýaly bu taýda ýedi gün soňky ýigrimi sekizinji noýabrdan dördünji dekabra çenli we şu taýda biziň bir kanalymyzyň bir hepdelik peýdasy. Bu taýda bolsa Bir, bir dollar 90 sent bu kanalyň her bir müň prosmotryna töläni, ýagny wideoňyza bir sapar girip çykdygy 1.90 dollar size geçirilýär şoduňyza. Bu bolsa eger wideoňyz dolugyna görüp çykarylsa, size 3 dollara çelip tölenýär. Bu diýdigi 10 müň prosmotra size gidetde 30 dollar tölenýändir. Indi bolsa nädip YouTube kanalyndan pul gazanmaly diýen tema geleli. Ýa gaçan kanalymyza gireli we dirijilik studiýasyndan monetizasiýa diýen ýerine geçýäs. Ştaýda görkezilişi boýunça haçanda partnýorskiý programmany açmak üçin size iň azyndan müň sany agza we dört müň sagat san prosmotr gerek bolýar.